Selamat betemu baru enggau bala kita nembiak ngagai pelajar Bahasa Iban taun tiga. Nyadi kesehari tu kitai sama bela ningaka siti cherita tauka ensera ti ka ditusi ka aku lagi. Ha, sama mending kita lagi au. Uh, jadi cerita atau kensera kita ke kali tu ianya cerita batu kudik. Ya cerita tu dikarang lalu dipasuk ngagai buah teks bahasa Iban tahun 3 dipansut ke Dewan Bahasa dan Pustaka ngari ke Kementerian Pendidikan Malaysia. Ha, bisi cerita tu dalam buku teks kita. Tanda ibuh kita muka buku teks, Pending ka aja, dinga ka aja cerita ke ditusi ka aku tu lagi. Nyadi dikena aku ngelulu ka cerita tu dia aku bisi nambah mimit tang iya enda lari ari cerita asal dalam bup teks kita. Baka tu cerita iya. Uh, kenu ko cerita dulu kelia bisi siku nembiak ke benama Sali Sally diau enggau ini iya kediri, apai enggau indai iya udah nadai, seduai merinsa amat idup. Ni ku ini iya begigaka pemakai ke seduai mauchu belah babas belah kampung. Nya utai ke ditemu nya meh dipakai seduai mauchu iya. Nyadi lemai siti peda tak nyau belawa-lawa tudah Sally dui-dui nyabak lalu merap ini iya. Lapa nuan anak sii, Pia ko ini iya. Lapar aku ini. Enggai aku makai tulang. Sida nikau ka aku tulang. Pia ko tudah Sali. Abis ati meh ini meda ucuk iya di kedua nurang baka nya. Sekumbang ke enchelak mata lalu meda dunya. Sigi nadai nemu penyenang tudah ucuk iya tu. Nyadi sida serumah bisi pengerami maya nya. mansa deh tudah sali tu tadi. Meda iya orang merinsa miskin papa nadai reta nadai pengeraja selalu meh tudah sali tu dikeduan sida serumah. Richah bala sida begawai lemai nya. Macham leman main sida sambil ke makai enggau ngirup. Ini sali begedi amat ati ngenangka uchu diri dikemaluka sida serumah. Nya alai iya lalu ngari mayau siku, iku iya ditanchangka tulang manuk. Udah nya iya lalu ngelepaska mayau nya ba palan orang ke benung richah rami. Mayau nyau bepusin nanin deka ngulihka tulang ba iku iya. Meda ulah mayau baka nya, sida balat amat ketawa. Ke enda mukai-mukai. Nyau semerak munyi guntur baka ke melah dunya. Kilat manchar nyau besambung-sambung da langit. Ujan nyau baka ke ditutuk perabung rumah. ribut bepuput nyau biau balai. Peda sida serumah tamali tengkering nyadi batu. Udah siku siku udah siku siku. Nya sekayu rumah sida ditinggang penusah. Semua sida serumah bebali nyadi batu. Sali seduai ini iya lari ke kampung puang seduai lari betungkup ngena kawah besai. Datai da kampung puang seduai lalu bebali nyadi nyumbuh. Haa nyadi bala nembiak haa nya aja cherita kitai sehari tu. Nyadi haa aku deka nanya kita udah kita ninga tadi haa nama pelajar utai ke manah ti kitai dinga ari cherita tu tadi. Haa nyadi pelajar ke manah dalam cerita tu tadi iya nya bebasaka pangan diri enda ngira sapa orang ditemu enda ngira sapa orang dikelala kitai enda tau ngemaruhka orang bukai ka kia merinsa ka kia jai gamal ka kia timpang pendiau. Iya tetap mensia lalu bisi asai malu enti dikemeli tauka dikeduan kitai. Nyadi betundi enda salah ka betundi tang anang ngemelika pendiau enggau pengurang orang bukai. Ya. Nya nembiak pelajar manah ti ulih dedinga kitai ari cherita tu tadi. Arap ke kita enti ka ninga baru tau ulang cherita tu. Nyadi bala nembiak bisi derintai ke aku ditu pelajar manah ari cherita nyadi ambi bup tulis kita salin dalam bup tulis kita gambar agi lalu anjung agi pengajar kita. Au nya aja ari aku au.